18000 ku katsa na 24000 btu swi nga leswi ku hava ku u nga hi bela riqingho ivi yi ku number busy kumbe yi ku yisa eka voicemail hi fonele eka nambara 076 752 8555 kumbe u hi rhumela meseji eka whatsapp hi nambara ya 072 6325226 wa hi rhumela na email eka email address ya eloholdingsgroup

feta pele kha endla 108 a ni zamile ka link va ziva ka bottom customer ya kwala hi ku hi fita phili yin'we swi va swi lunghini swilo a no zanya xava na ti-pregnant test bokisi le ka box ni vuya na tona ni ku hayi ku loko wo tsandza leti wa i tsandzini mara ku le ku nambe ka chilasi yo ka nambu a ku no zama ku ti booster ni ku ti booster njhani a ku hi tiya nhova ya. muyingiseri nkarhi lowu a wu rindzerile wu fikile jiwani sole makamu channel yi ku tisela nongonoko wa maxangu ya mujolo tiphine hi le ka jiwa nsolima ka muchannel ni mi amukela kahle hinkwako hinkwako la mi kumekaka mi ri kona um minongonoko ya hina sa ya ha fambi hi order ya ha ri na masiku ma straight um mara namuntlha a ni hleketa ku ku ta na suggestion yin'wanyana mi ta commenta kwala hansi loko ku ri ku mi vona u nga ku swa pasa a ku ri miehleketo ya ku maybe loko ku ri ku hi endla xitori xa ku fana na xa namuntlha ku nga xa sesitiyiselani Mashava hi endla xona xi za xi fika makumu ku endlela ku na loko hi kha hi jampajampa swi nga ze swi fikelela la se swi confuse-aka vanhu loko se ku namuntlha ku nghena lexi ku nghena lexi a swa ha fani na masiku hi swi tivaka ku hi friday ku nghena swa mani mani um swi languteka ku nga ku busy bya kona byo ya byi nyanya ku tlula mpimo um Alright um i xitiviso xa ku sungula xexo mara a ndzi ni lava ku dya nkarhi mhaka ku vulavula ngopfu ni kombela ku ri eh, sis tiyiselani va hi hlamusela ku ri eh, endzhaku ka loko va ta va kumi nuna wa vona a fasani na un'wanyana wansati endzeni ka bazi hi milenge eh va endli yini hi mhaka ku ni twi va vulavula hi timhaka tin'wani ta ku va hetelele va kumanyana eh thyaka ra munhu va ri olela hi bokisi sa hi twenini ku loko va ri oleli hi bokisi va endli yini hi rona ivi then loko sese a ni hlamula ivi mudavula a ngo hayi i nga n'wi hlamuli ni ku a nga ni hlamuli mhaka ku na penga na a ku sese kasi i lava yini wa ni karihela sese liwa kasi i lava yini hi mhaka ku yini wa hi disturb kasi sese i nyikiwe matimba hi ku yini mudavula yi vule ku a yi na nsati yi tshama yi ri yoxe se that's why a ri na matimba sese luya ivi se Celia a sungula ku vulavula se swa a nga vulavula a ni rhuketela rhuketela ku wa hi disturb-a wa swi vona na nuna wa mina wa yena mehe nuna wa mina ivi a ni rhuketela se mehe ni na mbilu yitsongo ivi ni huma hikuva a ni nyangatsa se se se Celia ende loko ni n'wi languta a ri na miri wo hundza wa mina ni swi vona ku heyi. A nga ni gemba loyiwani, ni ya n'wi sungula kwihi? Ivi ni huma. Loko ni huma, ni kuma ku se i rhuketela mani, i rhuketela mudavula, ku wa swi vona wena i te yini a wu na nsati sweswi wa lava ta ku laha i mani? A no hlangana na thyaka ra munhu kwalaya vhela ku ri Murhogoli la vanhu a va a va onhela-onhela kona kwalaya. A no hlangana na thyaka leriya no ri olela hi card box, a na ni kwatile ende a ni swi vona ku hi mavoko ni nge lunghi ka sesi luya a nga ni a dumberile ka mina ende mhani ni ri ximunhwana nkarhi wa kona. thyaka leriya no ri holela kahle ni ta ra ha tsakama davula sukini nga ri a swi sensa ku nga ri ku ta va na swin'wana ni n'wi basiseliwe hi ro thyaka leri ri n'wi chela se mudavula a rhuketa eseseni ya ku heyi huma na thyaka ra wena a ku wa swi vona thyaka leriwa mhe phela ni chele hi hi loyiwana ende mhani n'wi tivi ni n'wi tiva se ku va na huwa kwalaya ivi mudavula yi humesa mali ku yini yi n'wi nyika mali ku a famba se mhe ni kwata ni ku a nga nyikiwi mali a tlheli leyi a nga ta hi yona se a ta famba hi yini n'wana wa vanhu ende wa swi vona ku i n'wi chele na thyaka ni ri a ni yi ngheni kasi laha se a ni chuhwini ku loko o ni khomisa ke se se loyi a nga ha zanga a ni khomisa i gine a fambini a nyamalarise sweswiya se ni davula yi nga swi tivi kumbe yi ta hlamulana na mina njhani se ku hawu chika na wena la bazini chika ni ku a ni nge chiki se ni tivutisa ku loko no chika bazini phela se vanhu a va swi tiva ku yini me ni rhandza na boti lowa bazi se swi ta nyumisa phela loko yo vhe yo ni tshika ni a ni nge chiki ni ti ri tirhisa xinkan'wana na ni nge chiki ni famba na we hinkwako ni famba na we se ni sungula ku rhuketa yi rhukete kasi na yona a yi tibyela ku ni chika hi ku a ya ha swi tivi se yi ta hlamuseta njhani ku a yi fasini a nyimpi leyi vhete yi helela kwalaya a hi vigina ni swi vona ku heyi boti loyiwani eyi i rhandzana ngopfu na vanhu vo tala seni ende se mhe ni nghenini ndzeni le marhandzwini loko swa ha sungula vhele a ni ku ni huwa se siku rin'wana ni n'wi vutisa ni ku ri Kasi wena i ta ni yisa rini ka n'wina hi ku hi tshama hi khi hi ya lomu mabazi ma pakapaka kona kumbe i na nsati ku hayi na ha nsati se ni ka n'wina ta ya rini ku ha ka hina hi ta ya ni le ku akeni ni ku le ku akeni yi ku ha ni chava ku i ta tlela ka yini ni ku ha ni ya ku va ya va ni tiva ni jika ni vuya ivi yi ni dojadoja loko yi ni dojadoja yi hamba yi ni cheka se siku rin'wanyana yi gina yi swi vona ku se mheni laha swa vukati ende yoho a yi se swi lava kasi a yi chava ku ri yi tlela na buti wa yona ka vona se ni ta tlela ka yini ivi a ni gina ni vutisela na vanhu va ka xihosana ku mi davula mi davula like munhu un'wana na un'wana a swi tiva ku mi davula i rhandzani na mina na le ka vo a va ni tiva mara va nga ni tivi ku mina hi loyi wa yo va komba fonini ivi siku rin'wanyana se ni nga ta tirhisa nkanu yi ta ka tomu loko yi ta vhela yi famba hi milenge ha hi tshama swin'we hi tshama swin'we ni ku mini ya ka n'wina namuntlha se yini yenga yi famba ku ri late se mha ndzi yimisele swa vukati phela loko yo yi famba mhe ni famba ni ya kaya kasi yi te a yi ku mina ni nga mbali swikete vhela ni nga mbali ku ni nga mbali swiketa swi ni fanele ivi siku rin'wanyana loko ni ku ni la ta ya ka vona yi ku taye loko u xave swikete kasi me ni yi pulani ni xava xikete i khe nga swi tivi se yi ku tata loko u xave xikete ivi mina loko hi famba yi tlhelela ka xihosana me ni famba ni ya kaya ku ri distance nyana anda ku ri va ma-seven na madyambu ni famba ni ya kaya loko ni famba ni ya kaya ni fika ni teka beke na xikhulubeke ni chela mpahla ni chela xikete ni chela na xikipa ni chela na nceka na duku a ni ni ya vukatini yo yi fambini ende ri perini madyambu se yo yi fambini yi ye ka xihosana ivi ni famba hi nhova ni khe ni yi landza hi le ndzhaku loko ni khe ni yi landza hi le ndzhaku loko yona yi fika yi yima kun'wanyana mehe a ni yima ku ri xinyamini mara ma ni swi vona ku hi yoho leyi nga mahlweni ka mina yi fika yi tshama a muti wun'wanyana ka xihosana ka makamu ni hindza sa ni vutiserini vanhu sa ri perini ku sa a ku ri vo ma eight ni fika ni nghena ka vona a za ni nga famba na yona ni yo ti heleketa Ni fika ni nghena ka vona. Loko ni nghena ka vona, ni ku, Ndhawini, ka ni tshama khombeni. Ku huma nhweyana un'wanyana, ku huma Phexi. A ni n'wi tivi a Phexi, sweswo ni n'wi tiva ku ri luya i wa ka vona. Ivi a huma a ku, Xies! Khwiza! Ni chuha ku, Eyi, loyiwani phela a ni swi tivi ku. Nda hlongoriwa kumbe nda ndlisa ku yini? Pheni yo ti heleketa na ni yona ya ti tivisa. A ku skhwiza ivi ku huma na mhani n'wingi na papa n'wingi se ni chuhe ku yee xikhalabyana xi ta ku hi mihi mhani ni ta ku hi mihi mhani. Ivi a fika a teka beke a fika va ni xeweta mhani n'wingi a ni ku hayi teka beke ya veka ndlwini loko a veka ndlwini a ndlwini ya ku hi le xitangeni ku a. Gwaretse ivi ni fona ku wena ni le ka n'wina dava ni hlongolangi a nga ni tsakela ku ni le vukatini ni le ka n'wina endhava ni hlongolangi na yindlu leyi nge te yi le ku akiweni laha mhani ni yi voni i hemba ngopfu ivi a chuha yena loko a chuha a vuya um no tlhekisa hi mhaka ya ku um sesi tiyiselani va ha pfumela leswaku ri hi vona nuna wa wa ha ri nsati wa tatana mudavula se mara loko a ku nga ri sweswo a hi ta ku vo va ku va poyileni loko ku ri ka ku ri vanhu lava va nga ku hamba va nga hambana hi mhaka ya ku va vulavula na hi timhaka tin'wanyani layani ta ku eh, a va tlela na buti wa vona ntwa swi endlisa nyana swin'wanyana loko munhu a chava ku teka nsati hi mhaka ku u u u ti u u wa ha tlela na na na boto wa yena xin'wanyani ku nga ni twa ku xi ri fani nyana ka leswi va swi vulaku hi mhaka la ka timhaka letiya ta ku vona va admit-a ku ri loko va ya vukatini a vo lo yimela ku lava ku vitaniwa vo lo swi vona ku swi dya nkarhi va ti heleketa hi voxe ha va lava vavasati va so va ku va ti heleketa hi voxe ho va pfumala onge. e vavasati hinkwavo mi ngo teka tinotsi mi ti heleketa hin'wexe ivi a chuha yena a vuya loko a vuya a fika a nghena ka nga ri na ku ni vutisa vutisa phese me se vukatini a ni fikini and a vukatini a ni tshama ni ya le vukatini a ni swi tuka vukatini ku ni lowa yini ku pfuka pfuka nampundzu loko va ni nyika nceka ni nga vuli ku ni te na wona ivi ni binga wa luwa ha-a ni hamba se loko loko yena a famba ya ntirhweni a ku i fanele i tlhela i ya kaya ni wa ni tlheli me se ni te vukatini phe mhani ni tisa nge hi wena a ni ri na leswi a swa ku ni ku mhani ni tisa nge hi wena ni yo ti tisa se a ni nge tlheli ni ta tlhela hi nexe a hi makumu ni vhe ni va ni tshama kusukela nkarhi waloya 2007 ni vhe ni va ni tshama ni nga ha yi kaya ni tshama vukatini se ku va vukati se na hi ya swi tolovela ku se na nsati loko ni tshame evukatini eh, ni kuma ku layeni leyi a nga na yona yii a yi le hi yini a yi le hi yini eh ni be vanhu vo hlayanyana kwalaha ka xihosana hikuva a layeni se yi sungula ku humelela humelela se ni khe ni tshama na yena se ni swi vona ku a ni ri leswa swa ku hi ku se ni tshama na yena eh, ku ya kaya e se a swi ta nyumisa nyana ku i ye vukatini a vuya ende se me vukati se a ndzi lavini ni nghene ni holove holoveni na vanhu vo tala a ni khe ni tshama ka vona a ku ri 2010 ni ya xikolweni a ni dyondza a tsanile loko ni ya xikolweni a ni vuya hi ti-fridays hi loko ni vuya xikolweni vona a va tirhela mudavula a va tirhela ka ka tomu la mina ni humaka koho loko va tirhela ka tomu a va va ti vonela ntombi kwele ka tomu loko va ti vonela ntombi loko mina ni vuya a no tlhela seni ku ri mandi na hlamala nhu ya luya loko a khandziya bazini a nga hakelangi loko a nga hakelanga a ni rhandza ku tshama xitulwini xa le mahlweni a ni rhandza ku voniwa ku ri nsati wa yena ni tshame exitulwini xa le mahlweni a ni ri pregnant ivi nhwanyana loyi a nghena loko a nghena na swi vona ku wayi loyi a nga hakeli mara ni swi vutisanga loko hi fika giyani ni vutisa ku ku na munhu a nga nghena a nga hakeli ivi a ku a wu swi vonangi kahle i hakerile se ni miyela se ni sungula ku suspecta swin'wana ku phela munhu loyi a ni a ni yo byeriwa ni swi vonini ku a nga hakelangi ni famba ni ya xikolweni ni nga ha ri kahle ni fonela hi ndzisani ya mina a ku ri friday ni yo tshama a ka sesi ve ri le ku tshamaka sivara va vone ku ri na xinhwendani xin'wanyana a xi vula hi vito a ku xi ri xa kwalaya kwalaya xitandzini mara a ku nga ri luya mina ni nga n'wi vona nga hakeli ivi ni talwela ni yi vutisa yi kaneta a ku kaneta yi khoma number one a yi kaneta ivi yi kaneta loko yi kaneta ivi yi ni bribe yi ni chele hi mali yi ku va hemba va ndlela ku i ta humela hi khwiri leswo yingisela ni ku ndzisani ya mi ya nge ni hembile yi ku wa hemba ivi ni miyela ni swi tshika yi ni chelela mali ku ni nga vuya yi swi tiva loko ni vuya ni na handza handza ivi yi ni chele mali ku ni nga vuyi loko yi ni chele mali ku ni nga vuyi ivi mina ni khandziya bazi ni khandziya thekisi ni vuya kusuka a a nkowa nkowa loko ni vuya ni kuma ni kume yi ri ku layicheni hi one. loko ni kuma yi ri ku layicheni ivi ni vhe ni hundza hi hi bazi ni ya cheka ka va xinhwendza ni lexiya ni nga twa ku yini a xi ya le yo yi tshama kona loko ni ya cheka le ende laya a yi nga ta ni chekisa hi bazi a yi tibyele ku yi ta ni hundzisa loko yi ku yi ta ni hundzisa swi kotla ni swa ku na papa van'wani va lava ku chika ivi ni rhangela papa lavaya ni chika. Loko ni rhange papa lava ni chika ivi yona yi famba loko yi famba yi nga swi tivi ta ni endla njhani hi ku ya chava ku swa matihlo ya vanhu ni famba ni ya ka va xinhwentana lexiya me loko ni fika ka va xinhwentana lexiya loko xi ni vona ni kha ni ta hi le and then ni ri four months pregnant loko xi ni vona ni ta hi le xi vhe xi swi tiva ku he ni swi twi ku ve ri i nuna wa loyiwani ivi xi suka xi tsutsuma ni ku he i nga tsutsumi ende a ni nga ta xi hlongorisa hi ku a ni nga swi koti no tsutsuma ni ku he i nga tsutsumi se ni xi xavele ni ku i nga tsutsumi wena u ni lava ku vulavula na wena kasi a ni la ta xi ba. ni nga tsutsumi la ku vulavula na wena ivi xi nga ti xi ni hundza lexi xi vulavula xi ri kule xi kumbe i nga zi ba me ntsena a hi mina ntsena ni rhandza na ku na yena na mani mani mani mani mani ende mani mani luya hi loyi mina ni nga n'wi vo a nghena bazini a nga hakeli ivi ni nyanya ku kwata se lexi a xi xa rivaleliwa ni xi boxe munghana xi ku me ni nga yi rhandzani na vona ni na mi tshembisa ni nge rhandzani na vona ni ku ha ya wena yi herile se ni karhele ni ku ya wena yi herile ivi ni dirayisi laha ni tshame ka vona dyambu leriya hinkwaro ni kwatile distance yo suka laha ka vona i ya ka hina i kule yi lava taxi ende ti-bag ta mina ndzi ye kwihi ebazini ivi mudavula yi vuya hi bazi ra fayifi loko yi vuya yi vuya na mani na luya. lexi a xi nga n'wi boxa ende ti-relaxini a ti swi tivi ku mina a swi tiva ku ri ku famba yini luya loko a chika a suka ku lukeni ka misisi a lukini a sasekini loko ni khandziya switepisi swa bazi ni swi vona ku na yena i dumberini ivi ni n'wi koka hi misisi a vuya hansi loko a vuya se a ku fike na tindzisani ta mina se a ni ri na switimbaninyana na kona tindzisani ta mina ku a nge ni bi i ta chava ku hlengeriwa ni khoma ni fayetela ende loko a ri yexe a ta ni ba loko a ku nga ri na tindzisani ta mina a ta ni ba se na hi chave sweswo ku va ta ni bavatela davula loko yi vona ku ri se nyimpi yi sukile ivi driver bazi yi ta ka xihosana ni fona a hi kuma na ngo na papa n'wingi ni fone papa n'wingi ni ku mudavula a na ni ri miyimani ende phela va nga ri na ntukulu ku ri ntukulu wo yehe wu sungula yalwiya vuyimani byi bya ni ri na byona ni ku mudavula yi fika a ni chicha ka vanhu yani va yena va le ku ni beni ende va ba khwiri ivi yi kwata loko a fika ka xihosana yi vhe yi n'wi tlherisa yi ku wena tlhela yi tlhelela n'wana wa vanhu loyi nga n'wi siya a ri ku biweni leyi na vuyimana i va swi vona ku yi a ka ha ri na ku tsutsumelela ivi luya a khizama sisi luya ende ikulu ka mina a ku tiyiselana ni nge yi rhandzani na yena ni kombeni rivalela a khizama loko a khizama se ni ku loko no swi twa fute ku i khandziye bazi leriya a na ha vulavuli hi ku rhandza ni ku khandziya bazi leriya ku i ta ya yini ntirhweni a ni swi tivi ku i khandziye bazi leriya se ni to ku dlaya kunene kasi ha mi a ni ti vonela ku ni na vamakwenu na backup kahlekahle lero loko a no va ni ri wexe a ni ta ni nga n'wi sungulanga ye a ri dyi munhu a ni swi ni ta na vutoya phela ngo va nkani wa nchumu a swi ri na vutoya nyana xikarhi ko mara a va nga swi tivi vanhu ku ni na vutoya va tiva ku ye ledya dya haba ledya ivi swihinda swa nhweyani luya loko swihinda swa nhweyani luya loko a hamba a ni vona ni tsundzuka loko ni hlangana na yena molweni nhweyani luya ni swi vona ku ha wa ni chava a ku ni khombe ku rivaleriwa na ha rhandzana na yena na yena a ndzi tshama ni n'wi fonela siku na rin'we ivi ni tlhela ni ya xikolweni loko ni tlhela ni ya xikolweni loko na ha ri xikolweni ni tlhela ni switwa futhi ku ku na un'wana nhonyana wa kwalaya xitandini ni byeriwa ku wena ku na munhu wa so so so so so wa ha ku vuya ku vukatini i rhandzana na nuna wa wena nkarhi wolowo ni miyimani leswi va swi vulaka ku ri va sungule ku vona ku cinca loko va hlangana na Mr Mdavula loko se va ri kusuhi na vona va kota ku swi vona ku eyi ntshava yi sasekile loko u ri kule loko se u ri kusuhi u vona na mintwa u vona na magova u vona na swipamu swi humelela kun'wanyana na kun'wanyana swi swo tala hi twa swi ri kahle loko hi ri kule naswona that's why muyimbeleri un'wanyana a te hina hi nga ndzeni a ka vukati hi lava ku huma lava nga handle va lava ku nghena nongonoko wa maxangu ya mujolo wo ta ya emahlweni kwala ka g1 sole makamu channel tshamisa xisweswe wena muyingiseri elo holdings hi lawula maxelo eka miako hinkwayo twana hi ku khomela tiekhoni to hambanahambana 9000 btu 12000 btu 18000 ku katsa na 24000 btu swi nga leswi ku hava ku u nga yi bela riqingho ivi yi ku number busy kumbe yi ku yisa eka voicemail hi fonele eka nambara 076 752 8555 kumbe u hi rhumela meseji eka whatsapp hi nambara ya 072 6325226 wa hi rhumela na email eka email address ya eloholdingsgroup at gmail.com wa vhakela na tiofisi ta hina eka malamulele na ngeta elo holdings the ultimate driven services wemiyaka ka n'wametu ni lava ku mi rhuma ka un'wani wemiyaka hala boni ni lava ku mi lerisa swin'wani ahe ahe ahe ahe lovulavula ku i cool b um eh, Hitmaker ya that song ya famba ni miyavula eh, laniwa mi hlalele channel ya G1 Solo Makamu tiphineni yo hi vuyisa hi sweswo emavhengeleni no yisa emahlweni nongonoko wa maxangu ya mujolo swa makete a hi nge swi siyi ndhaku nxavo ku munhu un'wana na un'wana loyi a nga normal wa swi tiva ku kuza ya makete hi endlela ku kuma mali ya ku hi mi tisela minongonoko loyiwani hi ku a mi a mi hi hakeli nchumu loko hi kha hi mi tisela yona so mali hi yi kuma ka va lava va ku advertiser nkarhi walowo ni mimani lera ra ku se ni hlangana na hlanganani na na ha swi twisisi ku humelela yini hi mi davula ivi ni kuma se mi khadi yin'wanyana ende na namuntlha na sweswi a yi swi tivi mudavula ni kuma sim card yin'wana ni fowuna a ni a ku ri na nhwanyana un'wanyana a hi tshama swin'we loko ni kuma sim card yin'wana ni foni ni n'wi bye nhwanyana luyani ku hayi loko i vulavula vula ku hi mina mani la ta va xoko himpela va rhandzana na ivi a fona nhwanyana loyi ya me voice a ni vona ku ta yi tiva a vulavulela hansi ku njhani ka mudavula hi ku hi pfukeni minjhani ku pfukile a ku hi mina swimanimani mani kota okay hi ri yini katanga eyi mbilu ya me yi vhe yi bela henhla ende fona yi ri ka hands free a ku yini na tatana ta ku vona ka i ivi a ngo tana ku vula mudavula e a ni tlelanga mi nga rivali mhini le tsanini phela ni la swilo leswiwani vanhu va lava tshama ndhawu yin'we ivi loko a ku tana ivi ni ku ni hlanganisi phela tana ya hala mudorweni yi ku okay ni ta ku hlanganisa Se mi endla vuphutha bya ku loko yona yi la ta tlhelela ndzhaku mi davula yo fonela nhweyani luya ke yi ku yi le mudorweni swo boha va ta va swin'we ivi ni miyela ni ku hayi a swi na mhaka ntsena mheni ku mhe ntiyiso ku hi mpela va rhandzana e mara a ni tlelangi va ta hlangana vanhu lava va ta va va ri swin'we ni nga swi twisisi se mi davula yi fona phela obvious loko yi fona yi ri midurhweni loko yi fona ku ha mhe ni tlhelini mhani chava ivi na swi tiva ku a yi ri na mbilu yitsongo ivi yi lan'we ku ha wa borha phela se ni le midurhweni ku hayi tlhela ni ta ku vona mundzi wu kahle mara loko ni nga ku hlamulanga i nga rhangi ni hlamula ku na swin'wana phe i nga ri sati wa wena wa swi tiva ku mina we ha rhandza ni se i nga rhangi ni hlamula ni ta vo swin'wanyana a ni ndlela ku na loko vo hlangana mudavula yi nga n'wi hlamuli nhwenyana luya ende na yena vhela swi nga ta n'wi olovela ku a rhanga a yi hlamula ivi swi hindza swa nhwanyana luya loko ni vuya ni fika ni yi vutisa ni ku wena ve ri i rhandzana na mani mani mani yo a nga ni sukeli mina ni ku phela loko a ku fonela a ndle conference call a ni khe ni swi twa hinkwaswo loko a vulavula swa so so so so yo yi gine yi tive ku nhwanyana luya hi yena a nga ndla yini a nga yi dlayisa ivi yi va yi n'wi tshika yi n'wi tshikela sweswo va vhete va hambana va hambanyisa sweswo mara ni nga tivi ku va nga va swi bele xihundleni kumbe njhani

always loko no ya giyana wa yena o vula ku ni ye giyana hi bazi ni swi hleketela ku hayi i munhu wa kwala wa kwala xitandini ni n'wi ta swi kuma njhani and a ni fonela hi nambara ya yena loko se siku rin'wana xikwembu xi n'wi tshika ni ya ka vachomi ya yena loko ni ya ka vachomi ya yena no yaloye loko hi hlangana mara a hi xewetana ku mi njhani ka squeeze mi pfukeni mi njhani ivi ni ya ka vachomi ya yena loko ni ya ka vachomi ya yena ivi chomi ya yena o ba call back ni khe ni photosela foni kasi na mina tshame a ni bela call back hi ku please call baby girl ivi loko ku nghena call back liya yi tsale vito ni swi vona ku please call baby girl ende mina na mina nambara leyi a ni yi save ku baby girl loko laha yi tsale vito ni yo tshama na ha tshamanga ka vanhwanyana loyi a ni kwate ngopfu hi mhaka ku se a ku ri khale a swi ri na n'hweti nhwanyana loyi a kha ni kayakayisa loko u fanele a ni vona kun'wanyana a ta ku ni vake ka xihosana ni ku vone i ya makuleni a ni vhake ka xihosana ni ku voni like a ni vona xin'wana na xin'wana lexi ni xi endla mara mina ni swi suspecta ku i munhu wa kwala xitandi se a ni kwatisa ku why a fane a ni fowunela fowunela ni vhete ni swi hleketa ku i rhandza na papa va ka hina why a ni fowunela fowunela se loko laha ni vona vito ra yena ivi a ni i back hall back ivi ni vona vito ra yena ende munhu loyi a n'wi tivaka ni swi vona ku nambara leyi hi leyi ni nga na yona yi tshamaka yi khe ni fowunela ni vhe ni swi vona ku munhu loyi wa ni photisa i rhandza na ri papa va ka hina a tlhava na matimba mo ni fonela fonela ivi ni suka ni ya ka vona ni ye ka vo straight ni ya ka vona straight ni fika ni nghena ni ku ndhawini kona swimanimani va ka nga kona i le kwihi ivi ni famba loko ni famba ni n'wi landza laha va nge te i kona a ni n'wi kumanga ni fike ni hlangana na hi nsinyeni a na ha n'wi vutisanga nchumu ni yo khoma ni fayetela a ku yonga ni bika ni lume hi nyoka ni ku a yi nga rhumangi hi mina hambi nyoka mina mina no kuba ende mpela a lume hi nyoka a no n'wi khoma ni n'wi fayetela mina loko ni n'wi khoma ni n'wi fayetela ivi ni famba ni n'wi siya and a ni kwatisa hi ku why a ni fonela fonela yena a ku nga ri leswa swa ku ni n'wi bela ku ngopfu ku erhandeni na papa va ka hina a ni n'wi bela ku why a ni fonela loko yena a tiva ku ve ri mina ni tshama laya hi sungula ku ni fonela fonelanga brothers ni vula papa papa mudavula ni yi byelanga ku ni ye ni ya ba munhu hala sa ni ya ni vhele a ni tshama ka vona ni nga yi byeli nchumu fika ni tshama loko na ha tshamile yi vuya na yona ivi va ta ku te mhanano ya luya loko va ta va fika va i va fika va vula laya ku ku na mulandu loyi wa wansati wa wa bunu i be n'wana wa mina hi fikisa xisweswo emakumu ka nongonoko wa hina wa maxangu ya mijolo ya siku ra namuntlha um ni chava ku mi hembela loko no vula ku hi ta za hi ya hlangana rini kambe mara ni kombela ku Loko ku ri ku a swi ya hi ku hi ku rhandza ka mina ni nxoko hi ta hlangana hi Wavunharhu namadyambu na hi Wavumune namadyambu na hi Wavuntlhanu namadyambu so ho phuxela ku minongonoko yi kota ku famba fast hi mhaka ya ku um ku ku na ti-delays to tala ti hi nghenelelaku ene a ti papalateki hi le ka G1 Solly Makamu Channel mi ri na wa n'wina the one and only Jiwan Seli Makamu eh ku na vanhu la studio vona ni nge va hlayi mhaka ku vo va ku ni disturb hina ve le ku pfuneni ka nchumu inkomu them chest computing and cctv installation vukorhokeri bya hina byi katsa ku ngheniseriwa cctv graphic design branding networking na programming